Illum il-5 ta' Settembru 2010 huwa jum partikolari ħafna għalina id-Dumnikani għaliex dalodu għadna kif ħtarna majjistru tal-ordni ġdid. Majjistru tal-ordni forsi f'lingwaġġ iktar popolari ngħidu li huwa dak li huwa superjur tal-ordni kollu. Però tajjeb nispjegaw li fil-każ tagħna, għalina, il-Majjistru, dan is-superjur, inħarsu lejh mhux tant qisu bħala xi ħadd li qisu biex jikkmandana, daqskemm huwa dak li jiggarantixxi l-unità, l-għaqda tal-Ordni kollu, dak li iżommna magħqudin verament bħala Ordni wieħed. Għaliex qed ngħid dan? Għaliex fil-fatt il-Majstru ta' l-Ordni huwa dak illi lilu aħna nagħmlu l-wegħda tal-professjoni tagħna. Meta aħna nidħlu patrijiet, nagħmlu dik li jgħidulha l-professjoni, l-ubbidjenza tagħna, aħna din l-ubbidjenza tagħna nagħmluha proprju direttament il-Majstru ta' l-Ordni. Għalhekk meta tqis jiġifieri li kull patri, kull min jidħol fl-Ordni jagħmel il-professjoni lill-Majstru, allura kulħadd qiegħed jingħaqad, qed isir ħaġa waħda proprju fil-figura tal-Majjistru tal-Ordni li jirrappreżentalna fuq kollox lill-istess Missierna San Duminku, il-Fundatur tal-Ordni tal-Predikaturi. U dan li ħtarna dalgħodu huwa fil-fatt it-78 allura suċċessur ta' Missierna San Duminku. Il-Majjistru li ħtarna dalgħodu huwa Franċiż jismu Bruno Cadore. Qabel ma daħal patri kien Kellu professjoni ta' tabib, kien lawrejat tabib, kien qed jistudja speċjalment il-pedjatrija, kien qed jispeċjalizza fil-pedjatrija, però kif qalilna hu stess, ħass ġibda biex jidħol mad-Dumnikani meta darba minnhom, naturalment kien jiffrekwenta l-knisja, ma darba minnhom kien daħal fi knisja tad-Dumnikani u hemmhekk kienu qegħdin ikkantaw il-liturġija u dan Bruno mill-qut minn din il-liturġija ħass li Hemmhekk jista' jkun li l-Mulej kien qiegħed isejjaħlu proprju biex jingħaqad ma' dik il-komunità. Dan għal ġeneral għandu esperjenza kbira tal-Ordni kollu għar-raġuni li bħalissa huwa l-provinċjal tal-provinċja ta' Franza, waħda mill-provinċji li hemm fi Franza fil-fatt, provinċja li għandha ħafna patrijiet imxerrdin f'postijiet oħrajn tad-dinja. Allura bħala provinċjal minn żmien għal żmien imur iżurhom u allura għandu kuntatt kif qed ngħidu ma' dawn il-patrijiet f'artijiet imxerrda ħafna bħalma jistgħu jkunu pajjiżi fl-Iskandinavja imma mbagħad ukoll f'pajjiżi fl-Afrika u pajjiżi fil fil bħal Ħaiti u Santo Domingo dawk l-inħawi tal-Karibew. Għandu din l-vastità ta' esperjenza bħala patri Dumnikan u allura jidher li huwa persuna adatta ħafna, propju għandu viżjoni hekk universali ħafna tal-Ordni jista' jkun verament persuna adatta għal dan l-uffiċċju. Waħda mill-rekwiżiti biex ngħidu hekk biex tista' tidħol għal dan ix-xogħol huwa propju li inti jkollok daqsxejn kuntatt mal-Ordni in ġenerali. Għad kemm-il darba li aħna ħtarna dan il-Majjistru tal-Ordni għaliex għaliex il-Majstru tal-Ordni jsir b'elezzjoni. Elezzjoni li ssir f'dan li nsejħulu kapitlu ġenerali. Kapitlu ġenerali huwa l-laqgħa ta' patrijiet, ta' rappreżentanti tal-patrijiet mid-dinja kollha, isir kull tliet snin, li fih aħna, sintendi, naraw daqsxejn il-ħajja tagħna bħala Dumnikani kif tkun sejra u d-diversi ħidmiet li nkunu qed inwettqu mad-dinja kollha, sintendi mbagħad anki noħorġu dokument għall-patrijiet sħabna li fih aħna nagħtu xi direttivi. biex sintendi l-ħidma tagħna tkun tista' titwettaq dejjem b'mod aħjar u aħna bħala Dumnikan il-ħajja tagħna nistgħu ngħixuha dejjem aħjar. Fil-kapitlu aħna wkoll allura nġeddu dawk li huma l-liġijiet tagħna. Għadt li dan il-kapitlu jsir kull tliet snin, però Maestru tal-Ordni ma nagħżluhx kull tliet snin, jintgħażel kull disa' sena. Jiġri wara dan il-kapitlu tliet snin ħar ikun hemm kapitlu ieħor u mbagħad ieħor u mbagħad jerġa' jkun kapitlu elettiv. Fis-sistema tagħna anki r-rappreżentanza li tmur għall-kapitli ma tkunx dejjem l-istess. Għaliex? Għaliex dawn jintgħażlu mill-patrijiet fid-diversi provinċji b'elezzjoni. Imma anki għaliex kull kapitlu jgħaqqad flimkien, jiġbor flimkien persuni li jkunu qed jaqdu funzjoni differenti, ħidma differenti fi ħdan l-Ordni. Per eżempju, hemm dak ngħidulu l-kapitlu tal-provinċjali li għalih jattendu dawk li jkunu qed iwettqu s-servizz ta' provinċjali fil-provinċi, dawk li jkunu superjuri fil-provinċi kollha tal-Ordni. U mbagħad hemm dak li jgħidulu l-kapitlu tad-difinituri, id-definituri huma delegati biex ngħidu hekk tal-patrijiet li ma jkunux is-superjuri tal-provinċji imma oħrajn magħżulin mill-patrijiet l-oħrajn u allura isu mhux qisu fl-ordni tagħna għandna sistema dik li nistgħu sewla bikamerali tal-gvern tagħna bħalma f'ħafna stati għandek il-parlamenti għandek il-House of Commons u l-House of Lords, għandek il-Kongress u għandek il-Senat. Eh, f'ħafna pajjiżi għandek din is-sistema ta' gvern Hekk fl-Ordni aħna għandna jiltaqgħu l-provinċjali ma jiltaqgħu wkoll persuni li jkunu iktar ġejjin mill-bażi tal-Ordni li dawn għandhom l-istess awtorità daqs is-superjuri tal-Ordni, m'hemmx differenza. Kull kapitlu huwa dejjem l-ogħla awtorità fl-Ordni għandu awtorità bħal kull kapitlu, allura anki waħdu għandu l-awtorità li jagħmel reviżjoni tal-liġijiet tagħna u anki li joħroġ direttivi għall-Ordni kollu. Dan li qed niċċelebraw bħalissa, rrid ngħid li aħna ninsabu hawnhekk ġewwa Ruma bħalissa, dan huwa l-290 kapitlu li qegħdin niċċelebraw fl-Ordni fuq medda ta' 800 sena. L-Ordni tagħna twaqqaf fl-1000 ġie approvat mill-Papa fl-1216 dal-waqt niċċelebraw 800 sena allura mill-approvazzjoni tal-Ordni tagħna u f'din il-medda ta' 800 sena saru 290 kapitlu ġenerali. Dan li qed niċċelebraw bħalissa nerġa' ngħid huwa dan il-kapitlu elettiv il-290 wieħed.